Okuw, okuwda okamak üçin pul kömegini nädip almak, nirelerde okanyňda nähili kömekleri alyp bolýandygy barada şu gezek gürleşmeli edipdik. Nesip bolsa şony gürleşeris. Ondan öň sen barada soraýyn, nähili geçdi? Iki hepdäň näme üýtgeşmeler boldy?
Iki hepdäň içinde hem öz durmuşymda hem sport sport äleminde bir topar zatlar bolup geçdi. Öz durmuşumda e, prawa diýen zat aldym, sürüji lisenziýasy. Şahatnamasy. Hawa. Onsoň sport äleminde de bilşiňiz ýaly bir çempionlar ligasy boldy bir günlükde. Hawa. Şonu şonu hed edip gördük.
Haýsyny golladyň? Türkmen Türk Türkmen ýaşlarymyzam görendir. Hawa, haýsysyny goldadyň?
Men özüm Real Madridi goldaýan, şoň tarapdary. Hmm. Jan goýur. Men özüm ony oh. görmändim doly. Indi ýaň ýakynda diňe gollaryny gördüm. Men hiç birini özüm gollamadym. Kän ünsüm hem çekmedi aslynda, ünsüm çekýä ýöne kän wagtyma ýetmedim. Ýöne gowy gollar bolupdyr. Meselem Benzema Gollary gowy, biram Baleň o ýokardan ýokaryk zyňylyp arkalykdan atan goluny has haladym.
Indi şu dünýäde hem Twitterde bor, Facebookda, telewizorda iň-iň köp gürleşilen, üstünde durlan temalardan biri şu ýerde zadyň derwezebanyň goýberen ýalňyşlyklary. Ýa-da birinji golda topy elinden alyp, Benzemaň öňüne taşlaýar-da, aýagyna degip gol bolýar. Hawa. Indi şu şu iň iň bir iň bir garaşylmadyk pursat da ho. Hawa. Benzema näme emişe kan mekro inçe aýan aýan sokdy-da gol urdy. Indi şu taýda köplenç aýdylýan zat fol wadymy Ýagdaý bardymy diýip soraýarlar welin ýok, ýöne şu oýunçy e, derwezeban gaty seresap bolmaly, bolmady. Şeýdibem gol boldy. Ha, buram elinden hem Onsoň, giderdi bu soňky golny.
Awal oňa dam geleris. Ikinji bir Beýliň goly bar. Ana Marselo hemişeki ýany galdyrdy topy. Gerşi ýana Beýl oýna girip hem gol urtda. Bu iň gyzykly üýtgeşik zadam şu, geçen Real Madridiň Juventus bilen oýnunda Ronaldo şo bir wagt durdy, 63-nji minutmy kady, ýalňyşmasam. 60-njy minutda Beýlam şo bir gol urdy-da, indi meniň pikirimçe Beýliň goly has owadan. Hawa, Beýliň goly has owadan.
Onsoň Ana Liverpool hem gol urdy welin o käm bir jan bermedi komanda. Ýanam ýene Bale şu durdy seretdi şu uzakdan şuňa depseme gol olur da diýdi pökün goýber. Aw. O näme üçin waratarym ýa şu derwezewanym eline sypdyryp goýberdi içeri. Ondan indi gorkuzýamyşlar derwezewany, Kariusy. Öldüreris, eýderis, beýderis, gaýdyp gelme bärik diýip, olam indi gorkup internetde zatda ýazyp, hemmäňizden e, ötünç soraýan, bagyşlarsyňyz zat diýip. Şu an şoň jany dert bolup ýör. Wahaý, gowy däl eken ola. Awa, menem gynanyp otyryn, şu on ýany owadan oglan futbala işledipdirler diýip adamlar prikotsdan bolup ýör welin, ýöne ýagdaý şonýanrak. Hmm. Bolup bilýär-de, indi dünýäde bir milliard, bir milliarddan gowrak adam tomaşa edip oturan wagty şeýle ýalňyşlyklar goýberseň,
Elbetde, jany ýanar adam.
Ýöne bärde indi biz şuňa düşünmeli-dä, futbol diýen oýny Ine aýam aýdyp otyr, futbol diýen oýny diýäsde. Indi oýun oýun olmakdan çykdy da bulaý. Sebäbi munuň içinde millionlap, milliardlap pul goýýarlar. Awa futbol men öz seredişim futbol diýende biznes gözegime gelýär. Awa, şol bir marka. Biznes soňra soň. Indi adamlar çydamsyz da ho. Sähel bir kiçi ýalňyşda, ýeňlişde eee şo ýalňyşy goýberene ýa-da topara, düzüme hemme bolup eee sögüp bilýärler, käýip bilýärler. Elbetde, pul puluny berýärler, wagtyny berýärler adamlar.
Hawa, şoň şoň üçin hem uly meselä öwrüldi futbol. Oýun olmakdan çykdy da indi şu wagtlar. Hawa, elbetde.
Ana beýleki beýleki bir mesele müsürli bir oglan bar o taýda. Salah.
Salah diýip.
Hawa. Şol oglanyň hem e, e, eli omzy çykypmy bir zat bolupdyr oňa bir saglyk ýagdaýy ýagşy oňat däl oň ýaramazlaşypdyr. O taýda Ramos bir Ispaniýadan bir oýunçy bar. Hawa. Şu şoň Oňa sögýänler bar, eýtýänler bar. Ýöne men öz görüşim çenli Ramosyň kän bir günäsi ýok. Müsürli Salahyň özi elini elini sokýar Ramosyň goltugyna. Onsoň çekjek bolýar diýen wagty ýere düşüp omzuny gyşartýar da. He. Şo gorkup ýör adam dünýä. Omuz diýýäňiz, şo egni bolýar adam.
Aw, om, omuz bolýar-da. Ha, omuz, Eňil- bizde de eň- omuz eň- diýilýär, ha, o. Aw, şo, şo taýyny çykaryp, men bir zat-a bolupdyr, garaz bir kyn ýagdaýa düşüpdir. Indi biziň musulman adamlaram indi salahy gowy bolansoň, hemme kişi eee, şo golda bran bolsa, agzyna gelenini aýdyp otyr, musulmançylykdan çykyp. Dogry.
Indi bu bu mowzugymyz akän gyz maşgalalary kän ünsüni çekýän däldir diýip pikir edýän. Gyz maşgalalaram nähili, haýsy mowzuklary gürleşmegimi isleýän bolsa aşakda ýazsalar gowy bolarmyka diýýän. Eý olaňam ünsüni çeker nesip bolsa. Ýurdumyzda aýal futbol topary barmy? Zenan futbol topary. Ony ýaly badyr öýdemok ýöne biz kiçikak elbetde gyzlar bilen oýnaýardyk. Hä, men meselem Ýewropada okaýan-a. Onsoň hepdede iki gün, iki gün futbol oýnaýas. Futbol komandalarymyzda her aýdymyzda bir-iki sany e, gyz oýunçy bolýar köplenç. Hmm, gaty gowy. Şu gyz oýunçylar, e, bir gyz oýunçylar erkek oýunçylardan hem gowy oýnaýarlar-da. Men e, ýadyma düşýär bizde bir bir sany fransuz bilen bir nemes bardy. Biriniň ady Hanna, bir beýlekisiniň ady Lusi. Mhm. E, olar, olar her dürli gol urýardy. Ýeke meke çyksa hiç näme denek başlana göni. Gol. Gaty goý.
Ay ayaklarını her dürli edip näme edip topu dadı geçip aldı. Awak ünsüni beren gyzlar e, talantly, yani ukuýy has üýtgeşik e, gyzlarym bar. Benim e, Stanfordda bir näçe aýam oýnamda Gyzlar bilen oýnapdyk, ýöne olar kän onýalak ukyply däldi. Ýöne elbetde ukyplylaram bar. Men ýene bir zat aýdaýyn. Bärde Amerikada ýanky soccer diýýärler bärde. Biziň diýip bilýän futbolumyza. Oňa Biziň bilýän futbolymyza gyzlaň oýny diýip aýdýarlar bärde. Oho. Tä bu beýleki hakyky futboluna urşup gykylyşyp bol ýör näme edip ýörendir bu adamlar. Hawa. Onda oňa futbol diýýärler. Şo göreşip ýören, göreşip ýören. Hawa, amerikan futboly hem hakyky futbol diýýärler. Ýöne deňeşdirseň amerikan futbol Esasan elli oýun bolýa. Ol handball ýaly. Bir hil maňa düşüniksizräk gelýä. Ýöne elbetde bir gezek gidip görme mümkinçiligim boldy. Ýöne elbetde kän men oňa gör görüp bilemok. Düşünip bilemok da dogrymy aýtsam. Ünsüm çekenok. Bizedem bizedem gowy zenan zatlar bar. Türgenler bar. Bu Ogulbadam bardy bilýänsiň. Hawa bilýän.
O görüş urs urs sportlaryna zat edip ýördi. Medal zat alyp ýördi. Şuny hem beýle sportda adam köpelse gowy bolardy. Hawa gyz maşgalamyz sportda has köp üns bermeli. Hawa, şu sport bilen öz bedenlerini e, terbiýeleseler hem köpçülikde e, Çykgynsyz ýagdaýda galanda bir fizik taýdan ösen bolsa, biri bir azar berse, bir özleri. Onsoň näme taglykly durmuşda ýaşamak oldadam gerekdä. Hawa, hökman o urşmak ýaňky zat etmegem däl, ýaňky tennis diýdi, basketbol diýdi, şol taraplarda özüni ýetişdirip dünýäde tanadyp bilýärlermika diýýän. Hawa, hawa.
Şeýdip, hem daşary ýurda çyksalar, beýleki baran ýurtlaryndaky adamlar bilen hem aragatnaşygy sazlamak üçin iň gowy ýollardan biri sport bilmek. Şu gyzlarymyz bir sport bilse, meselem bir ýaňky aýdyşyň ýaly uly tennis ýa-da stol tennisi, ýa-da woleýbol, basketbol, futbol, onsoň näme beýleki sportlary bilse, hiç näme oňa ady kynçylyk çekmäde öwrenişmekde. Hawa, meselem geçen ýyl bir brazil gyz bilen tanyşdym. Özi ýanky judo, judodan bäri Amerika ýaryşa gelipdir. Oho. Men soň oň bilen aragatnaşyk gurdyk, şeýle tanyşdyk. Ol şu wagt Braziliýada ýöne intägem aragatnaşyk gurýas. Intägem dünýä ýüzünde ýaryşlara girip ýör. Ýöne dowamly men seredýän, habarlaşylýar. Plan ýere gidýän, o plan ýurda gidýän zat diýip şun ýaly habarlaşylýar ýa-da suratlaryny görýän. Dowamly. Dogry. Bir olam türkmen gyzlar ýaly bir gyz e, diňe özüni ýetişdirýär. Hä. E, mesele şo ýerde.
Dogry. Biziň bir türkmen bir gyz bardy, ýalňyşmasam. E, tenis zat oýnaýardy, Amerikada ýaşaýardy. Hiç bilemok kim kabo. Ha o Türkmenistanyň adyndan hem ýaryşlara gatnaşyp ýördi ady ýadym.
Ha. Aý bolýa. Bu arada e, gyz maşgalalarymyz hem pikirlerini aýtsa gowy bolarmy ka diýen. Aşakda. Haý sport bilen meşgul bolmaly. Aw, ýa-da birlerini e, belki tanaýan bolsalar, Bizem tanalyň, oglanlaram, gyzlaram tanasyn, ukyply. Belki biz indikisine bir myhman ederis bir reportaj bolar. Hawa, o pikirlerini alarys, nädip etdi, nädip başardy. Hawa, bir bize bir zat berer, näme ylham berse. Hawa. Tanyşlary bar bolsa bir myhman edip. Hawa gyzlaryň şo zatlary başaryp bilýänini başga gyzlarymyzam görse has gowy bolar. Hawa, nesip bolsa. Onda Soň baş Hawa. baş başga näme boldy? Hä, başga sü- sürüji, sürüji. Men lisenziýa aldym diýdim. Hawa. Şo bir bir mundam şoňa goýbereýin. Bärdin Bolýar. indi ünsümi çeken bir bir iki sany zat bar, şony paýlaşjak. Bolýar. Menem Dinleýjilerimize.
gutlajak bolup durdum şu wagt. Aa, sag bol, sag bol. Sen bardyrlaý sürüji. Men 10 ýyl töwerek boldy. Sürüjilik şahatnamamy. Nirden aldyň? Türkmenistanda alypdym. Türkmenistanda men çagalyk ýylymda, gön ýaşym ýetende özüm gidip alypdym. Hä, nä, nä barsaň berýärlermi ýa bir zat etmelimi oň üçin? Okuw atnamaly, soňam e, sürüji bolmaly. Ýanki ekzamenden geçmeli. Nähili synaglar bar? O zaman men saňa aýdyp bereýin.
Doly ýadyma düşenok, ýöne meselem men Amerikada da girdim ekzamene, kän gaty uly tapawudy ýok. Elbetde ýaňky e, belgileň e, tapawudy bar, ýöne ýol ýol bolýar. Ekzamenlerim şo şo görnüş Türkmenistandaky ekzamen bilen bärdäki ekzamen şo meňzeşýär bir zatmyka diýen.
Dogry. Ýewropada ýagdaý kynrak. Eee, meselem, Germaniýadaky ýol heläkçiliginde ölýän adamlaryň sany Amerikadakynyňdan esseläp az-da. Elbetde.
Sany Ýok.
gaty az. Hawa. Muňa aşandaky sebäp näme? Muňa aşandaky sebäp e, okuwlar kyn. Hä. Lisenziýa almak gaty gymmat. Okuwa köp pul gitýär, synaglar gymmadrak. Men men ýaşaýan ýerimde Estoniýada men 8 aý okadym sürüji kursuny. Hawa.
Indi e, teoriýa bilen praktika hemmesini jemläp aýdyp otyryn. 8 aýlap sürüji şahadatnamasyny almak üçin okadym.
Almak üçin hawa, maňlaý derim dökdüm türkmençeläp aýtsak.
Köp wagt eken ola. Jem Je, owa. Iki ýüz elli ýewro boldy. Bir müň iki ýüz ýewro. Okuwa gitdi.
Owa, dokumentlere, onsoň şu synaga we beýle goşmaça çykdaýjy bilen bir müň iki ýüz elli ýewro diňe syna zady almak üçin-de. Ol bir kollejä giden ýaly eken, bir zat eken.
Hawa, men geçen bir kanadaly dostum bar, sen biz şu şu pul çykjagyny bilip otyrdyk. Germaniýada dat muňa iki esse çykýar, 3000 zat çykýar da hop. Hawa.
Sen diýdi, Kanada gelseň diýdi, Kanada sana diýdi, list şu sürüji şahadatnama salmak üçin okuwy diýdi, sürüji okuwyna sana viza bererler diýdi. Hem Kanadany görüp gelersiň, hem şorda oka diýdi. E men aýtdym, ýok, men Estoniýada okaberäýin diýdim, şu wagtlykça diýdim. Garaz berýär ekende. Eger sürüji sürüji okuwyny okajak bolsaň, başga ýurtlara gidibermelimika diýdim. Eger gowy öwreneýin diýsem. Hawa, meselem men Amerika barada aýdaýyn. Amerikada men meselem türkmen e, sürüji şahadatnamam bardy. Gelip wagtlarym. Soň e, New Jersey ilkinji göçen ýerim New Jerseydi. New Jersey gitdim. E, egzamine girmeli, meselem, egzamine girýän, ýanki 50 soraglyk egzamin meselem. Hı.
Hawa.
E, 40 bilmeli. Birinji gezek bilmedim. Geçip bilmedim. Hawa.
Ikinji gezekde geçdim. Hmm. Ve gön 10 minutun içinde bana berdiler sürücü şahatnamamı. Doğru.
Tölegem 10 dolar.
Ve ardan eken. Doğru.
Aňyrdardan ýeňildir bu prosesler. Nýu-Ýorkda Soň men Nýu-Ýorka göçdüm. Soň Nýu-Ýorkda elbetde men Nýu-Jerzi prawam bolan sebäpli aňyrda Nýu-Jerzi prawasy bilen gezdim. Nýu-Ýorkda azajyk kynrak ýöne ýaňky dokument işleri. edilýäni aňardaky Ýewropadaky ýaly kyn däl.
Ýewropada hemme zadyňa seretýärler-de. Indi şeýleräk boldy. Men hem e, bir teoriýa synagyny, ýagny ýanky maglumat kagyz synagyny birinjide geçdim, ýöne praktikany üçünjide geçdim. Iki gezek ýykyldym. Ha. Indi e, sürüji okuwlary şeýleräk bolýar. Indi bärileri demirgazyk ýurt bolansoň, sürüji okuwyny hökman geçilmeli zat şu. Birinji beýleki ýurtlardaky ýaly adaty köçe ýol düzgünleri we sürüş. Ýa. Onsoň ikinji buzly meýdanda meýdançada okuw sürüşi. Diýip seni gelýär. E, ýörite buzly meýdançalar bar. Ha. Giden buz, ondan üstünde de e, bu ýörit işaretlerine görkezen ýeri bar. Şoň üstünden ýalňyşman sürmende. Olam maşynam taýýa. Hem e, maşyna eýe çykmaly. Maşyn taýyp gitýär, şony belli ýollary bar, maşyny taýdyrmaly däldi. Ýa-da meselem gidip barýa oňa diýä birden zat çykýa, haýwan çykýa. Keýik goýýarlar-da köplenç. Keýik çykýa näme? Keýigi öldürmeli däl-de, sen synagyň şo. Keýigi öldürmän ýanyndan geçmeli. Şonda näme etmeli-de? Awa. Birden keýik çykýar. Gidip barýaň meselem sagatda 50 bilen, indi şäheriň daşynda 90 bilen gidýäň. Şonda Keýik öldürmän geçikme şun ýany zatlar bar, gönükmeler bar. Keýik ýoluň üstüne çykýan birden. Awa sen ýoluň öňüne çykýan. Hmm. O simulasiýadam da. Indi gowy tarawy şu, sen adaly pykylyk gitmeýän, ulag gitýän, hemme ýer buz bolan soň, ta gitseň hem hiç ýeri maşyn agdyrylmaýar da, hemme ýer deň de. Awa. Da, meýdança gatoňat. Özüň ta ek gez bermeli.
Ýanyňda da ýanky Molim ma. Molim ma.
Awa. Ýöne bärde indi köp adam ony hobi edip gitýärler. Daş ýurtda şu ýurtda bu meýdança ulaglar bilen barýarlar. Meýdança pul töleýärler. Ozaň maşynlaryny taýyp ýören adamlar hem bar. Hmm, gowa keni. Hawa.
Üçünjisem garaňky gije garaňkyda sürmeli-de. Hem maşyn geçmeli, ýa-da awgon diýen zadymy etmeli, awgon almaly. Onsoň hem garaňkyda sürme ukybyny ösdürmeli. Şulary etýän, ondan soň synaga girýän. Onsoň Synagym kyrk bäş, ýetmiş bäş minut aralygynda, on bäş minut şäheriň daşynda, otuz minut içerisinde berem, birem üç sany parkyň görnüşinde maşyn park etmeli. Hmm. Olam, olam synag alýan adamyň öz keýpine görä.
Dogry. Soň
Sürüji, sürüji bolanyňda gönümel geçip bildiňmi?
Hawa, sürüji bolanda gönümel geçip bildim. Üçünji, üçünji synagda geçdim ben. Ha.
İki ya da iki ya da kaldım ben senada. Doğru.
Um,
Ansat olmadı. Nesip etsin diýeli onda. He, o sag bol. Diýjek bolýanym şu Türkmenistandan sürüjiň sürüji zadyňyzy alyberiň-de. Ýa başga ýurtlarda okaýan bolsaňyz, Irakdan alyp goýberiň. Daşary ýurda gitmänkä. Meselem, mende sürüji şahadatnamasy ýok bolan bolsady, menem ep-esli bäş-alty aýlap wagt garaşmaly bolýardym. Ýaňky appointment, appointment diýilýär. Öňünden ýaňky duşuşyk ilki Ýaňky ekzameni geçmeli, ilki taýýarlanyp, ondan soň şo ýaňky duşuşyk bir gün taýýarlap, ýaňky mollum bilen zady geçmeli, sürüji sürüş zadyny geçmeli. Ýöne mende Sürüji şahadatnamasy bolandygy sebäpli ýaňky sürmek sürmeli işimi aýyrýarlar bärde sürmeli däl säsinde ba diňe ýaňky bäriniň ýol hereketini öwrenseň şony geçseň bolýa gönümel berýärler meni kaliforniýa geldim men şu wagt kaliforniýada bäşinji aýym hawa bäş dört aýlap bermediler maňa dört aýlap dört aýdan soň berdiler bäriniň prawasyny
Hä. Dogry.
Dogry.
Şonuň ýaly onda eee indiki mowzugymyz nämedi?
Indiki mowzugam stipendiýalar. Stipendiýalar. Awa, indi men e, şeýleräk aýdaýyn. Stipendiýa biziň bilşimiz ýaly eee käbir Guramalar açýar welin, ýöne uniwersitetleriň köpüsi hem özleri hem berýärler stipendiýalary. Hawa.
Eee, ýa-da biziň döwlet tarapyndan stipendiýalarymyz bar, ony bilýänsiň. Hawa.
Indi näl bolýar döwlet tarapyndan belli synaglar bar. Ýylyň belli wagtlarynda, eee, köplenç tomus aýlarynda geçirilýär. O gazetde Molna gazeti bor, beýleki gazetlerde de muň zat edilýär, jar edilýär. Görse bolýar-da. Biziň öz ýurdumyz barada gürleýäň.
Hawa, biziň öz Türkmenistanyň hökümeti bilen şu beýleki ýurduň hökümetiniň arasynda baglanyşylan baglanyş dada görä, şertnama görä okuwçy goýberilýär-de. Hawa, hawa.
Iň gowy ýol şu, men öz pikirim. Daşary ýurda gitmek üçin. Mhm. Men men özüm hem şeýdip gitdim Türkiýä. Türkmenistanyň e, Türkmenistanyň açan synagyry Türkmenistan bilim ministrligi e, aç, aç şu wagt açypdy 2009-njy ýylda Türkiýä gitmek üçin. Oňa Hawa. tejrübe diýdiler da. Hawa, hawa. E, şu synaga girdim. Şeýdip hem Türkmenistanyň doly goldawy bilen Türkiýä gitdim.
Hawa.
Iň iň gowy ýol şu. E, daşary ýurda gitmek üçin. Meselem, Türkmenistan haýsy ýurtlara goý berýär? E, Belarusiýa goý berýär. Onsoň Hytaýa goý berýär.
Ýaponiýa goý berýär. Ýaponiýa goý berýär.
Rumyniýa goý berýär. Amerika goý başlady.
O, Amerika goý berýär. Onsoň Türkmenistanda ýerleşen ilçilikleriň üsti bilen. Indi olaň üstü bilen diýenim, olar diňe eee şu dokument kabul etýärdi, şu käbir stipendiýalar üçin. Ýani Beýik Britaniýanyň Birleşen Patyşalyk diýip aýdaýyn. Birleşen Patyşalygyň zady e, ilçihanasyndan e, stipendiýalar alynýar. Ana Fransiýa Fransiýanyň ilçihanasynda e, alynýar. Ondan Germaniýanyň ilçihanasyndan o DAAD, ýani DAAD stipendiýalary bar. Şu iň populýar şu zady Germaniýada. Hmm. Şoňa gitýärler. Türkmenistandan tawşyrýan köp e, Türk Germaniýada okaýanam kan. Şu stipendiýa arkaly. Hmm.
Hawa, e, men geçen ýyl öwrenipdim. Meselem, geçen ýyl başlady, men bilýänim. E, Ýaponiýa, biram Amerika, Ýewropanyň köp ýurtlaryna ýaňky TOEFL, SAT synaglaryny gowy geçen bolsaň, belli ýaňky şertnama baglanyşylan uniwersitetlere öz ýurdumyz ýaňky SAT, TOEFL arkaly okuwa ugradýar.
Hawa.
Şonda men bilýänim adam okuwçy zat edýär, gözleýärdiler. Men öz jigilemizden hem gatnaş gatnaşanlar boldy. Geçenler boldy. We Ýurdumyzdaky uniwersitetlere-de gatnaşaňda ýaňky stipendiýaly girmek mümkin. Biziň köp uniwersitetlerimiz ýaňky stipendiýa almak berilýär öýdýän.
Siziň uniwersitet bolanda Amerikadaky uniwersitetlermi? Ýok, Türkmenistanyň öz içindäki uniwersitetler. Aha, oňa döwlet tarapyndan zat berilýär. Eee, göni pul berilýär. Hawa.
Onda gowy bir zat. Meselem, köp ýurtda ýok zat. Hawa, biziň döwletimiz öz talyplaryna eýeçikýa. Hawa.
Soň, indi Ýewropada ilkinji başdan stipendiýa almak üçin nädip başlamaly, nirelere? aýdyp bilersiňmi?
Indi Ýewropada stipendiýa diýen zat gaty çylşyrymly ýaly. Bir hil kyn diýsem hem bolýar. Sebäbi Ýewropa Türkmenistanyň daşyndan beýleki ýurtlardan hem, goňşy ýurtlardan hem e, dokument tabşyrýan kände. Ýa. Iň iň esasy şu stipendiýalaryň hyrydarlary Ýewropanyň edil daşyndaky, indi biz Türkmenistan bolup Ýewropanyň içinde ýakynda dam däldi. Edil daşyndaky ine Ukraina, onsoň Orsýet, Belarus, Albaniýa, Bosniýa, Serbiýa, Moldowa, şun ýaly ýurtlardaky halklar indi olar Ýewropa garanda has garyp da bu ýurtlar. Hawa. Şu ýurtlardan talyplar Ýewropada okamagyň hyýalynda, düýşünde ýaşaýarlar. Onsoň bular her hili ýoly gözleýärler. Bularyň indi gowy taraby şu, köplenç bularyň hökümetleri şu edil biziň öz hökümetimiziň şu Hytaý ýa Rumyniýa ýurtlary ýaly ara ara gatnaşyk bilen baglanyşygy gurup stipendiýa beriş ýaly bulaň ýurtlaram şu ýewropadaky ýurtlar bilen şertnama baglaşyp okuwçy goýberýär. Ýa-da baran okuwçylary baran okuwçylary pul goldawyna dokument tabşyrarlyk mümkinçilik döretýärler-de. Hawa. Meselem, men ýene öz okaýan ýerimden aýdyp berin, men Tartu uniwersitetinde okaýan. Gruziýadan Bärde okamaga gelýär adamlar. Onsoň bular bularda şunýan mümkinçilik bar. Bärde Estoniýanyň we Estoniýanyň daşary işler ministrligine dokument tabşyrýarlar. Mhm. Onsoň da bäriniň daşary işler ministrligi hem Gruziýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda bir şertnama baglanyşylan. Mhm. Gelen dokumentlere bular dat etýärler, seretýärler. Stipendiýa alyp bilýärmi, alyp bilenokmy? Şoňa görä hem stipendiýa berýärler-de. Eýýäm oň üçin esas seredilýän zat sen uniwersitetde okaýaňmy, okaňy ýokmyda şoňa seretýärler ilki bilen. Ha, okaýan derejäňe görä. Hawa, okaýan derejäňe görä. Indi biziň Türkmenistanyň Ýewropadaky şu ýurtlar bilen baglanyşygy azrak bolansoň, azajyk kynçylyk çekýärler. Ýöne näme edip bolýar? Şuny ýanyna adýarlarda. Eee, uniwersitetlerin özleri köplenç okuwy mugt mugt etýärler. Indi diňe ýaşaýyş çykdaýjyň gerek bolýar-da. Onda Ýewropada şu wagt okamak üçin tagam stipendiýa berilýän ýaly. Diňe öz iýmek-içmek we ýaşamak ýeriň özüň, öz çykdaýjylaryň özüň töleseň bolýar. Okuw tölegleriň gerekli däl, möhüm däl. Başga tarapdan seretseň şu aýdyşyň dogry, hakykat. Ýagny meselem Amerikada ýa pul pulda 5000 üstünde töleseň ýene şo pul çykdaýjy gidip dur. Elbetde. Ýöne Ýewropa köplenç Ýewropada şo pul ýokda, indi olam bir goşmaça plýus. Ha, onda Ýewropaň köp uniwersitetleri eýýäm sen stipendiýa alýaň diýip hasap edibermeli. Mugt okaýaň sebäbi. Okuw mugt diýip hasaplaýbermeli-de. Tamam. Gaty gowy zat. Hawa, iň esasy edilmeli-de şu özüňe öz ýaşaýşyň üçin edäýjek pul serişdesini tapmaly. Olam ýaňky 10-15 müň dollar diýdikmi?
Ew ýurda görä üýtgeýär. Meselem, bir Polşa gitseňiz, e, aýlyk bir 500 berseňizem ýylda 6-7 müň bolýar-da. 6-7 müň.
Onda ýerine görä Ýurduna görä üýtgeýär.
Meselem, Germaniýada dokument tabşyraňyzda Germaniýa sizden belli bir mukdarda puly, ýagny 7500 ýewromyka diýip. Şony hem Germaniýadaky bir bankda saklamagyňyzy soraýar. Hä.
Ana olam üýtgeşik bir detal. Hawa, her ýurduň öz e, zady bar. Ýöne esasda köplenç okuwlar mugt. Ana Germaniýada okuwlar mugt.
Ha. Onda şu barada ýanki haýsy ýurda, haýsy ýurtda okamak isleýän bolsa, Ýewropaň ýa-da haýsy ýurtda nähili ünsi çekýän bolsa, gidip şoň ilçihanalar bilen aragatnaşyk gurup, köp maglumat alyp bolýar. Hawa, esasy zat şu ilçihanalar bilen gepleşmek. Birem Ýewropada okamak hyýaly bar bolsa, zat bilen hem gepleşip bilýärler. Bu Ýewropa Bileleşiginiň ofisi bolmaly Türkmenistanda.
Onda gidip şolar bilen gürleşmek, bolmadyk ýagdaýynda-da Google-dan tapmak mümkindir. Hawa, şolaň sergileri bolýar. Ana, ilçihanalarynda. Ýaňky aýdyşym ýaly, Angliýanyň şu Birleşen Patyşalygyň e, ilçihanasynda zadynda goýýarlar. Ýörite stipendiýalar bar. Türkmenler gidip şu taý, men görýän. E, Şeweniň diýip meselem bir stipendiýalar bar, özüň okuw tabşyrýaň. E, gowy hemme zadyň üpjün edýärler. Pul pul näçe sterling berýärler howa. Eee soň başga näme? Men meselem e, Facebookda bir e, grup açypdym. Men özüm Ýewropada okansam, Ýewropada keý türkmen alymlar diýip grup açdym. Gowy. Awa şurada bir 100-den gowrak adam barda şu grupaň içinde. Şunen ýagdaý bolýar. Meň öňüme kän zat gelýär. Bu stipendiýa hakynda maglumatlar gelýär-de. Awa. E, Eee, mende hakynda maglumat gel, men göni şöra goýberýän-de. Şöra goýýan adamlar seretýärler, hä, gowy ekeni ýa-da gowy däl ekeni diýip. Ýa-da, meselem, Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda okaýan adamlar täzelik paýlaşýarlar şunuň üçin-de. Gowy ekeni. Ýöne men bu gruppada köplenç Ýewropada okaýan ýa-da ýaşaýan adamlary kabul etýäs-de. Şu biri-biriniň arasyndaky aragatnaşygy goramak üçin. Aragatnaşygy owa näme etmek üçin. Meselem, iň soňky paýlaşan zatlarymdan biri Çehiýa Pragada dat staj staj programmasy. Türkmenistandan gelenlere stipendiýaly, meselem, staj programmasy bar eken.
Onda siz belki üns çekýänler şu taýda Facebookda ýaňky türkmen Ýewropadaky türkmen ýaş alymlar gruppasyna goşulyp maglumatlaryňyzy öwrenip bilermi? Ýa kabul edilmekmi? Biz köplenç Ýewropada ýam okap ýerleşip ýören adamlary kabul etýäs-de. Ýöne eger ýörite bir zat soralsa, şo grupba ýazyp bilerler. Maňa şuny Haw, ýazyp bilerler. ýazyp, meni ka- kabul et, e, şo maglumatlary almak isleýänler bolsa, onda Hawa. girip şo ýerden maglumatlary sorap bilerler. Hawa, hawa. Meselem, ine şu programmada a- e, üç- üç müň, dört müň ýewro aralygynda pul tölenýär ekende. Şu Praga gelip şu gatnaşan e, stajyňyz üçin de. Hem Doğru. bu stajyň dowamynda Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gruziýa, Gyrgyzystan, Gazagystan, Moldowa, Orsýet, Täjigistan we Türkmenistandan ýaşlar bolýar. Ukrainadan we Özbegistandan. Şu taýdan adamlar gelýär, emma olyp e, stajda. Ýa-da meselem, zatlar. Näme muň ady? Ýene Pragadan bir kisa uniwersitet, göni mugut galkynyş stipendiýalary diýip, stipendiýalar bar. E, okuwa kabul etýärler Pragada şu. Okuwa kabul etýärler. Hem okuw mugut diýär.
Hawa. Hem ýaşamak üçin 2050 euro stipendiýa berýär.
Gaty gowy. Eýem munyň möhlet doldumy hadi men beýleki türkmenistanlylara aýtdym şoňa tabşyryň dokumenti eýem 2018-2019-njy ýyl üçin. Mart e, zatdy. Çehiýanyň e, bilim, ýaşlyk we sport ministrligi e, zat jemgyýet bilimlerinde okaýan talyplara berýärdi. Ondan soň hem okuwymy gutdýa. Eýe, muňa wagty geçikdir meselem, 30-njy aprelde dolupdyr wagty. Ýöne şun ýany zatlary e, sypdyrman seretmeli-de. Olar näde meselem Google-dan tapmalymy ýa näde tap biler adamlar? Google-dan tapmaly.
Men meselem e, iň köp üns berýän web saýtlarymdan biri bar. E, men ony şu zadyň aşagyna dam goýarys nädip bolsa. Description-da. E, Hawa, men häzir saňa oklaýyn şony. Eduaktiv nokat kom. Şu eduaktiv nokat komda hem köplenç pasta post sowet ýurtlar, sowet ýykylan soň dörän ýurtlar üçin, şo ýurduň talyplary üçin stipendiýalar, okuwlar goýulýar. Men şo taýdan alýan köplenç. Onsoň adamlara ýaýratýan, alyň görüň. Meselem, şu wagt açyp otyryn. Ine, datda Azerbaýjanda zatlar bar. E, staj programmalary bar. Meselem. Hawa. Onsoň Azerbaýjanda okuw bar. Onsoň e, kongresler bar. Makedoniýada şu taýa gitjek bolsaň, onsoň Germaniýada okuwlar bar. Onsoň Birleşen Milletlerde hemmesinde belli bir mukdarda pul hem berýärler, hem okaýan köp zat bar. Şu web saýta girip seredip bilerler. Gowy.
Men ýene bir zat aýdaýyn. Aýtmadymdan öňem derrew de bir zat belläp geçeýin. Instagramda Pursat gapysy diýip bir e, sahypa bar. Şo ýerde de bir e, gyz maşgala e, Jahan ýaňky şo mümkinçilikler barada kä wagt ýaýlymlar edip durýar. Şoňa-da girmek isleýänler girip bilerler. Indi mundan çykyp, e, bärdäki Amerika barada aýdaýyn. Amerikada okamak isleýänler e, birinjilik bilen men Türkmenistandan e, üns çekip gelmek isleýänler birinjilik bilen ýaňky ilçihana ýa-da ilçihana degişli ýere gitmeklerini isleýän, şo ýerden köp maglumatlary açyk-açyk aýdyp alyp bilerler. Hem olar, meselem, internetden gözläniňden, olaň öz dilinden, öz ýaňky maglumatlary almak gowumyka diýip, gowumyka diýýän.

diýen soň. Soň ýene bir
üns çekmeli zat bar. Arzu Foundation diýip bir gurama bar. Arzu Foundation.
Awa şolar Amerikadaky work and travel programmalary bar. Talyplar üçin. Awa. Şoňa zat şoňa zat okuwça pul goldawy berýärler. Ýani kredit berýärler. Menem 3000 dollar bolsa, eee, şo kreditiň hem ýar okuw gutarkaň ýarsyny tölemeli, ýalňyşmasam. We hiç ýerde zat ýok, prosent ýok-da. Olar bilen olary tanyşlygyň barmy? Nähili aragatnaşyk gurmaly? Ýok, men hiç kim tanamaýan. Men olary tanamok, görmedim. Men diňe şu Facebook zatda gördüm Arzu Foundation. Şular ýörite dokument tabşyrýan. Onsoň olar seretýärler sen näme etýäňe, bahalaňa seretýärler. Ine Facebookda ýa 1700 oglaý adam bulary ýerleýär eken. Olaň Washington peýdasy senden garşylygyny isleýärlermi ýa isleýänoklarmy?
Ýok, garşylyk soranoklar. Diňe ýaňky sen alyp bilýäňmi, alyp bileňokmy? Alyp bilýän bolsaň pul kömegini berýärler. Alyp bilmeýän bolsaň berenoklar. Olaryň olaryň internet sahypasynda hemme zat görkezilen. Meselem, şu açdym meselem şu wagt arzuw.org
Goken. Arzu nokat org şulara girdim ine biziň diye dadymyz maksadymyz şu Türkmenistandaky adamlaryň okuwyny we ösüşini kömek etmek diýýärdi. Gaty gowy. Ýöne bulary ýalňyş bolsa ne sebäp ýene okap otyryn. Bularyň Türkmenistanda Peace Corps diýip adamlar işleýärdi, gezýärdi, bilýärmi? Şolaryň Hawa, hawa. Jemlenip

Ýarsynam şu tölemeli etýärler. Ona da hiç hili zat berenoklar, prosentine dälde. Hmm.
Go keni. Üns çekýänler habarlaşybermeli mka diýen. Ýerler kän. Örän köp ýerden ýanky scholarship alyp bolýar, stipendiýa alyp bolýar Amerikada. Hatda dünýäň köp ýerinde alyp bolýar, köp ýurtlarynda. Hawa, eýýäm näme diýýär, iki müň on sekizinji ýyl üçin şu wagt diýýär, dokument tabşyryk gutardy diýýär. Eee, näme diýýär, bu zadymyz diýýär, kredit diýýär, hem programmany şu work and travel programmasyny, hem wiza pul çykdaýjysyny, hem howa ýol, eee, howa ýoly zadyny, biletiň çykdaýjysyny we ýaşaýşy, başlangyç ýaşaýyş çykdaýjylaryny töleýär diýýär-de. Gowy ekeni.
Onsoň nämeler garaşylýar? Bir dokument tabşyran adam Türkmenistanyň dady bolmaly, graždany bolmaly. Onsoň bahasy dörtlük skalada 3 bolmaly, GPA ýaňky ortalamasy, transkripti. Onsoň pul pula mätäçdigini hakykatdan hem görkezmeli. Mhm. Şony aýtmalyda, soň başga näme bar? Ýaňky maşgala gazanjyny görkezmelida. Ýaňky gazanjynyň ýetmeýändigini.
Ony bilemok, ony özleri bilen gepleşip görä. Men şu wagt web saýtyna girip aýdyp berip oturyşym. Meň bilýänim ýaňky maşgala ýagdaýyň ýetmeýän bolsa, ýaňky kim bolsa, kim seni gollaýan bolsa, ýaňky şo arkaňdaky adamlar Ň ýaňky girdeýjisini görkezmegini isleýärler. Meň bilýänim. Hmm. Şol mi ýeterlik, şol okuw üçin ýeterlik däl. Şoň üçin e, siz haňa men kömek isleýän diýip şolara baryp bolýar. Olar aýyp bir zat däl, sebäbi kimisi ýagdaýy ýetýär, kimisi ýetenok. Ol aýyp bir zat däl, gidip soramaly. Hmm. Mümkinçilikleri ulanmalylar. e.
Hawa. Garaz, dekabryň ortasynda başlap, ýanwara çenli dowam edýär eken dokument tabşyryklarda. Habar bolaýsyn, indiki ýyl tabşyrjaklar. Hawa.
Amerikada-da birnäçe men uniwersitet tapdym. Pul, pul tölemän okap bolýan uniwersitetler bar. Hawa, aýdyber ony. Bachelors okap bolýar. Ýöne bular azajyk nähili diýsem, kän şähere ýakyn däl ýaňky New York, Kaliforniýa, Şoň ýaly uly şäherlere ýakyn däl, has Amerikanyň iç taraplarynda, has nähili diýsem, şäher däl ýerler. Meselem, birini aýdaýyn, Alice Lloyd College diýýär, Barclay College, Berea College. Muny Google-dan zat diýip gözledip bolar. Tuition free colleges in USA.
Ýagny okuw tölegi bolmadyk uniwersitetler. Hawa, tölegsiz
kollejler Amerikada. Hawa. Şun ýaly ýene-de birnäçe uniwersitet bar. Bulaň birine men geçen ýyl jaň etdim, haýran galdymda. Sizde şun ýaly zat barmy? Çyndanam diýdim, Amerikada muny ýaly zat ýokdy. Sizde şun ýaly mümkinçilik barmy diýip soramda, olar hawa diýdi. bize pul tölemeli däl diýdi. Oho. Üýtgeşik bir zat. Köken agam. Hawa.
Ýok, gaty oňat. Bärde de ýaňky diňe o datçyk daýjylaň çözseň bolýa. Tapsaň bolýa ýaňky durmuş ýaşaýyş çykdaýjylaň. We o taýlarda elbetde arzan ýaşamak mümkin. Aýyňa 300 dollar ýaşamak üçin, diňe jaýyň üçin belki şon ýaly çykdaýjylar badyr diýip pikir edýän. Tä olar çeträk ýerler.
Hawa. E go go go ken onda. Ey näme? Türkmen Türkmen hem hem meýrem bolýar şu gidip okam okasa bolany bir ýerde bir. Hawa, bilimiň almak esasy. Diplom almak däl-de, bilim almak. Şony azajyk üns çekeli. Hä, eýýe diplom, bilim hemme zähmet edip bolsa ararlar. Birem azajyk daýjyl etmek möhüm-dä ho. Ýa, näme, Nýu-Ýorka wagt gezmäge bararsyň, okamak, okamaň zat däl o taýda. Her kim öz aýagyny ýorganyna görä uzadybermeli. Hawa.
Hawa. Meň özüm meselem oka okan bolsam, okaýan bolsam, şäheriň daşynda okardym, ýaňky ýaly ýerlerde.
Näme üçin? Meň özüm şon ýaly halaýan, sebäbi ünsüň bölýä şäher. Ýaňky köp zat ünsüň bölýä durmuşda. Hä. Has aýratyn kampus şäherden daşrak, kellagyrylardan daşrak, ýaňky okuwyň, bilimiňi doly, ymykly almak üçin meň özüm şony halaýan. We şony maslahat berýän.
Düşnükli, düşnükli. Hä. Eý onda näme? Bu gün Ne, niye näme gepleşdik bu güne çenli? Ýewropada futbol, Ýewropada sözcü kursy, welem Ýewropada we Amerikada studenti we okuw studenti tapmak mümkinçilikleri. Hawa, ýene bir zatlar men belläp alypdyryn. Eee, uniwersitetleriň özi bilen habarlaşyp hem stipendiýa almak mümkin. Bärde ýaňky guramalar zatlar dälde. Uniwersitete, uniwersitet näme isleýär?

akademiki bir işler eden bolsaň, bir ýerlerde ýazgy ýazan bolsaň, meselem, bir žurnalda, gazetde makala ýazan bolsaň, çap edilen bolsa, ondan soň sungatda bir işler edýän bolsaň, döredijilik eden bolsaň, meselem, küýze ýasan bolsaň, futbolda ýaryşlarda ýeňiji bolan bolsaň, tennisde ýeňiji bolan bolsaň, soň sport, ýaňky olam şoň ýaly, sungat, sport, hers aýratyn bir zat. Biram başga näme diýip bileris? Başga nämelerde üstünlikler belläp geçip bileris şu ýerde?
Ýöne bilim olimpiadalary bar bolsa. Hawa, olam ýaňky akademik işe girýär. Eee, ýigrimi bäş, elli prosent, ýüz prosent, eee, zat almak mümkin. Stipendiýa almak mümkin uniwersitetlerden. Uniwersitetiň özi bilen, ýaňy e-mail üsti bilen habarlaşyp, men size okamak isleýän, men sizden stipendiýa mümkinçiliklerini ulanmak isleýän. Sizde şu mümkinçilikler barmy diýip, ýaňky üstüne dowamly sorag-jogap, sorag-jogap alyp almak mümkin. Muny başaran oglanlar, gyzlarymyzam kän. E şu şu türkmen aga ýalňyş bellemändir, şu ýatan öküze iým ýok diýýär. Hawa. Şu zat bilen uniwersitetde bilen gönümel aragatnaşygy saklap, şolar bilen gepleşseň, e, sana her dürli şu mali goldawlary, mümkinçilikleri aýtýarlar-da. Hawa, bul aňsadam däl, kynam däl, diňe üstüne gitmeli. Bir zadyň üstüne gitseň, elbetde başarýaň. Hawa.
Onsoň beýleki aýdyşymyz ýaly, Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurtlaryň ilçilikleri, olaram kömek edýärler. Olar bilen hem habarlaşyp bilersiňiz. Nähili mümkinçilikler bar, maglumat alyp, nähili stipendiýalar bar, men şuny etjek. Şu tutanýerli bolup, maksada okgunly bolsaňyz, Şu ugur tapyjy bolsaňyz, e, Türkmenistandan daşa ýurda gidip, Ýewropada, Amerikada okumak hyýal däl. Hakyky. Hawa, uly e, düýş däl la.
Hawa, ne biz biri, ne gep ýaýlym alyp barýanlaryň biri Amerika gurlap otyr-da. Ine size janly mysal. Size uly bir näme geregem däl. Bir mysal gözlemegem gerek däl. Hawa.
Ýanky e, sen sen hem aýdyp geçipdiň, uniwersitete giren soňam e, meselem uniwersitete girmäkäň stipendiýa almak mümkinçiligiň bolmady. Puluň töläp bersiň, dogrumy? Hawa. Meselem, Amerikada okajak bolsaň, bir kollej okama isleýän bolsaň, azyndan Ýedi müň, sekiz müň dollar ýyllyk tölegi bar. Iň azyndan. Hawa. Olar. Hawa. Elli müň dollara çenli gidýär uniwersitetiň hiline görä. Ýöne. Hawa. Ýaňky ýedi müň dollar. Şo ýedi müň dollary has arzanlatmak üçin iki sany zat belläp geçipdirin. Assistantship with professor. Assistantship diýip, ýaňky uniwersitetde professoryň kömekçisi bolup, ýaňky stipendiýa alyp bolýan ekeni bärde. Owa. Buram ad administrative scholarship. Yani e, üniversitetiň öz içinde kitaphanasynda ýa-da her haýsy bir böleginde dokument işleri ýa-da şoňa degişli bir ýerinde işläp e, stipendiýa almak, okuw tölegini azaltmak. Hawa, olam gowy. Men o bilýän käbir türkmen ýaşlarymyz şo kitaphanalarda işläp eee öz günlük ýaşaýyş girdeýjisini gazanyp ýörenleri bilýän. Hawa.
Biram fellowship diýip bir zat öwrendim. Fellowship hem meselem uniwersitete bagly kompaniýalar bolýar. Dogry dämi? Uniwersitet bilen bilişleşýär meselem. Uniwersitetden bilim alýarlar. Uniwersitetde okuwçylar öwrenýär, olaram ýa kompaniýalaram şolar ulanyp öz kompaniýalaryny ulaldýarlar. Dogry dälmi? Bilim. Hawa. Şolar bilen baglanyşyp bir işler edip ýaňky stipendiýa alyp bolýar.
Tüweleme. E, bu gün ençeme ýol sanadyk. Indi bir bu diňläp oturan türkmenlerimiz hereket etmese, biziň günämizmi ýa olaň günäsimi? Bu günä dälde, Biziň hemmämiziň eger isleýän bolsak etmeli zadymyz. Häzir men men men hem intagam öwrenýän, intagam okaýan. Biziň hem etmeli zadym, etmeseň bolanok.
Hawa. Biziň şu bar bar islegimiz şu türkmen ýaşlygy bir bir ýokary derejelere çykyp ösmegi-de. Ýa.
Buram bir zady belläp geçeýin. Meselem, men 27 ýaşadym, dogrumy?
Bilemok.
men 27 ýaşadym. Ýöne men hiç wagt zat edemok. E, 27 ýaş. Çagaly çugaly bolmaly ýa-da eý garradym, on ýar zat däl, okuwyň wagty geçdi, on ýar zat däl. E, meselem 30 ýaşly diňleýänem bardyr. Hum. Eger hakykatdanam okaýan bolsa şu wagt okap başlasyn diýip aýtmak isleýän. Nä, o indiki gezek o, o mysallardan tapsak bereli. Şu elinde çagasy, çugasy bilen okuwa baryp, okap ýörenler, diplom yzynda gezip ýörenler. Hawa. O, o wagt o zatlar hakynda hem gürleşip bileris. Hawa.
Olam aýratyn bir tema bolup biler. Okuwyň bir ýaşy ýok-da. Hawa. Onda ýuwaş-ýuwaş jemläbereli biz. Indi hepde adam bir tema goýaly. Indi hepde ýöne azrak okuwyň daşyna çykartmak hakda. Okuwyň daşyna çykaly, nähili gyzykly mowzuk etsek bolarka? Awa, onam biziň diňleýjilerimize goýaly. Biziň Diňleýjiler hem aýdyp biler. Men bir pikirim bar, ony aýdyp geçeýin, belki, belki ederis, belki etmeris. Ýöne ylym bilimiň ýanky daşyna çykyp başga pudaklar, başga mowzuklary bize ýazsynlar. Men bir pikirim bar, belki gürleşip bileris, belki gürleşmän bileris. Pul, puluň gymmaty ýa-da Pul maksat bolup bilermi diýip bir soragym bar. Şoň üstünde gürleşmek isleýän. Onam belki indiki gezek, belki soňky gezek. Näme üçin pul?
Dogry, dogry. Nesip, nesip bolsa ederis bu zatlar. Men eee E, iýun iýul aýlarynda diňe Ýewropada gezelençde bolýan. Belki o wagt saňa başga bir ýurtdan nämeden baglanar. Bolýar. Belki Ýöne nesip bolsa eger programmalar dowam etse, men indiki programmamyzda ähtimal men Vilniusda, Litwada bolaryn. Ondan soňkuda belki ýok, ondan soňkuda men Germaniýada bolaryn. Ondan soň Parižde bolaryn. Haçan gezelenjiň başlaýar? Gezelenjim nesip bolsa 10-njy iýunda başlaýar, bir hepde. Ondan soň Ondan soň durýa, ondan soň iýul, iýul aýy doly gezelenç bolýar. Nesip bolsa. Gowy keni, men hem 16-laryna
şu 10 ýaşyndan soň gezelenjim başlaýar. Bir näçe günlük. Ha, e, türkmen ýaşlarymyz goşuljak bolsa men Şweýsariýa zada gitýän. Awstriýa, Şweýsariýa şu taraplara. Fransiýa. Onda men bilen habarlaşyp gezelenjime gotup gatnaşyp bilerler. Sag ol.
Ýa-da Bir sorap bilerler. Instagramda nesip bolsa bolup geçen wakalar hakynda da men mä maglumat surat goýan.
Gowy eken onda köp maglumatlaram ýygnarsyň o taýdan, soň paýlaşarys olaram.
Nesip bolsa.
Onda ýuwaşjadan çykaly. Ýuwaş ýuwaşjadan çykmaly, çal çykaly. Hemmeçe orazalarynyň kabul bolmagyny isleýän. Emek şa sag bolsun aýdýar.
Aw menem e, diňläniňiz üçin sag boluň. E, Sag ol. Indiki ýaýlymda görüşýänjek hoş sag boluň. Hoş sag boluň. Gowur aýdym bilenem bärde häzir dowam edýär. 120 BPM-iň bir aýdymyny ýaýlamagy ýörýär. Sag boluň.